Yes local rice ɛyɛ ɔmo bia wɔho ɛyɛ dɛ ankasa ayɛ sɛ foreign rice koraa mpo sɛ wokɔ Australia Thailand kyɛ ɛɛ abɔfo wɔ hɔ yɛfrɛ ɔmo Thailand mekaa sɛ some years ago me ne me dame fo yɛkɔ Australia kɔtɔɔ seed wɔ hɔ yɛfrɛ no Thailand ɔmo kura no ɔmo ɔmo dua ɔmo no wɔ ahanom na ɔmo de akɔ ɔmo kurom dɛm mpakyɛ dɛm ka ɔte maseɛ local rice no ɔmo de local rice de fi awɛ de kɔ ɔmo kurom na ɔmo de ɔmo ho den de fi ɔde aba hanom na ɔmo de no sɛ ɔmo de fi ɛna Ghana fo mu ɔmo ani gye yɛn ankasa yɛde no mmom no yɛ yɛn pɛ yɛn ankasa yɛ deɛ no. Akwaaba,

Ɛɛ meyɛ ɛɛ fantini mi fi agorɔ so aduru na mma mi so yɛ adani ɛɛ na ɛm sɛ isi ahanom no ahyɛma ha na ɛwɔ mi yɛ wɔn ahyɛma the year of ɛɛ ɛɛ seventh ɛɛ july nineteen seventy three na yɛ wɔn wɔ ahyɛma ha nom nti ɛm sɛ yɛ wɔn mi kɔ sukuu kakra ɛkɔ du jss na mi wie nti mi wie jss na ɛɛ mi nana. na ɔyɛ afuo wɔ Agric ha no mu, na ayɛ sɛ ɛyɛ sikasɛm nti no na mebɛdi n'akyi a me ne ne nya mebɔboa no afuom dwuma kakrakra saa na ma na me nana ɔyɛ dɛn na ɛyɛ Nyankopɔn ɔbɛfa no yɛ dɛn ɔdomankɔ yi ɔbɛfa no de ɔde no kɔɔyɛ nti ɛyɛ sɛ ɔde no kɔɛ na ɛkɔba sɛ asaase no ɛbɛbɛyɛ ɛyɛ ne ma ne ba ɛyɛ me maame na ɔbɛyɛ adwuma wɔ so. Ɛyɛ sɛ yɛn nso anuanom no yɛdɔɔso, nti merentumi nka sɛ me nko ara mɛtumi na ayɛ adwuma saa. Ɛyɛ sɛ me nso mebɔ mmɔden bɛyɛ dɛn? Mentere me ho na mepɛ baabi na me nso meyɛ dɛn? Me nso mehwɛ wɔn so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nuanom no wɔn nso wɔbɛtumi, wɔn nso wɔayɛ dɛn? Wɔn nso wɔbɛnya biribiara. Na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa no, yɛrebɔ yɛn ho nkakrankakra. Nti akɔyɛ sɛ na meyɛ meyɛ operator a mekita machine a mede dɔ ɛyɛ atade. Ayɛ sɛ wobɛdɔ wobɛ wobɛdua ɔmo anaasɛ wobɛdua biribi. Ɛyɛ sɛ wonya machine a wode bɛdɔ asaase, wobɛsiesie asaase no. Biribi te sɛ land preparation. wobɛsiesie ansa na wɔtumi ayɛ dɛn, atumi adua, adɔ ansa na wɔtumi adua adeɛ no wɔ so. Nti ɛyɛ sɛ machine a mede yɛ adwuma no, na machine no ɔyɛ dɛn, ɛbɛbɛ sɛ na me nso obi deɛ na ɔtɔɔ de maa me, nti nipa no ayɛ sɛ ɔnso ɔnni ano mu. Nti ama sisi ayɛ sɛ machine adwuma no ayɛ sɛ mayɛ dɛn, me break for the mean time. Ɛne sɛ obi no adaworom ma me sɛ na mesi, mesi ɛbɔ me ho mmɔden wɔ adwuma yɛ mu a meyɛ no papa no, nti ama ɔde pɛ m'asɛm paa, na ɔnso wabɛnyini, nti ɔwɔ fie a yare aka no ma ɔwɔ fie a, nsɛ ɔntumi mba afuom ha bio. Na da koro ɔfrɛ me sɛ, Kofi, sɛnea first no mewɔ ahoɔden a wotumi yɛ adwuma de ma me no nti, sɛ ama asase no wɔ hɔ nti, bɛfa na bɔ mmɔden sɛ yɛ dɛn na yɛ adwuma wɔ so sɛnea ɛbɛyɛ a wo nso wobɛtumi anya biribi kakra a wobɛdi a wode bɛhwɛ wo mba. Ɛfiri sɛ mekita mmɔfra, mmaa mmienu, mmarima mmienu, nkwadaa anan. Nnɛ mebɔ mmɔden a mentumi yɛ, memfa nhwɛ me mmɔfra. Na me sɛ, okay. ɛnna na meda no ase. Ɛne sɛ megu so a megu so a meyɛ adwuma nti si a ɔmo a medua kora mpo no me mu no nea biribi a wei no net buru a no de kɔ no ɛde kɔ ha no mo asase na baabi so wɔ akyiri hɔ mo ɔmo adu agye ne wɔ hɔ no mo nti ne nyinaa ka ho a megu so a meyɛ adwuma kakrakra sɛ na ɛbɛyɛ a mɛtumi ayɛ de badeɛ mɛnyɛ bi a mede ahwɛ mmɔfra na asase wura no so no mɛnyɛ bi mede ama ɔno so ɔno so wɔ ɔno so wɔ ɔno so ɔda ɔda didi Ɔno deɛ ɛnyɛ den. Ɛno deɛ ɛno ne sɛ ahyɛse no wobɛpɛ asaase no sɛ ebi asaase no so afu a wobɛdi nka apɛ aduro wode bɛsi asaase no wode bɛ spray wobɛbɔ spray wɔ asaase no so ma asaase no ɛso ada hɔ fine nti sɛ ɛso da hɔ mo fine a ansa wobɛpɛ wobɛgye nsuo wode bɛgu asaase no mu wogye nsuo gu mu wie a ɔsɛ wonya machine a ɛyɛ a mede mesɛ ɛyɛ a mede mekita mede dɔ no yɛfrɛ no power tiller na mekita a mede dɔ no, wobɛnya saa machine no bi a wode bɛdɔ asase no. Nti wododɔ wie a, wode na ɛsɛ sɛ woasiesie so awie. Nti wowie a na sɛ wɔbɛpa wo seed. Nti wopɛ wo seed no a, wode seed no bɛhyɛ nsuo mu for eh, 24 day, eh, 24 hours. Nti wode hyɛ nsuo for 24 hours no a, the following day wobɛyɛ dɛ wobɛyi ɛde afi nsuo de atoɔ for another two days. Wode nsuo afei wobɛhu sɛ germination no asate sɛ ɛmono asate sɛ ɛbɛfifie ɛreba. Nti meanwhile saa time wodi nkan de machine no asiesie asase no so awie na asase no ayɛ ready. a ɛtwɛn sɛ seed no nso bɛyɛ ready. Nti sɛ seed no nso yɛ ready pɛ na afei na woastarte sɛ woyɛ dɛn? Wopɛ sɛ woyɛ biribi a ɛfrɛ biribi sɛ broadcasting. Woastarte sɛ wo dɛn? Woyɛ wo broadcasting no. Nti wobɛyɛ broadcasting no anya ɛɛ that was ɛɛ ɛ 14 days a wobɛpɛ weedicide ɛde abɔ spray ɛde spray nwura no ɛyɛ weeds no.

ne sɛ wobɛyi nsuo nyinaa de afi mu nti woyi nsuo fi mu ansa na wɔyɛ broadcasting no nti from broadcasting no wie ɛnyɛ ɛnyɛ two weeks a that's fourteen days no a wɔasɛ bɔbɔ wobɛyɛ widisa spraying nti after widisa spraying no ɛnyɛ three days a wobɛgye nsuo de agu mu de agu ɔmo no mu wogye nsuo de gu mu ɛnyɛ one week a wobɛpɛ fertilizer na wode ama no that's first application nti another two weeks time no wobɛsa pɛ second application another uh, two weeks time no wasa pɛ last application na kyerɛ sɛ Emu no astarte sɛ yɛde ba de ɛyɛ wei no. Okay Sydney yɛwɔ mu different different yɛwɔ Sydney bi wɔ hɔ ma ɛne ɛtake ɛɛ eh, that's ninety days anaasɛ hundred days na ɛkyɛ sɛ ayɛ ready for harvesting. Ɛɛ harvest no deɛ wobɛ before sɛ mo no sɛ ɛsan sɛ yɛn kasa yɛn ankasa yɛn ni yɛn ho sika a yɛn ankasa yɛtumi de yɛ adwuma mu ti yɛte sɛ yɛkɔ customer hɔ nom ɛkɔ kɔgye sika wɔ customer hɔ nom ansa na yɛtumi ɛde ayɛ adwuma no. Nti yɛkɔ yɛ yɛyɛ wie a ɛsɛ sɛ customer no da wo kɔ gye sika wɔ ne nkyɛn no ɛsɛ sɛ wo mfa mu no mfa ma no wo bɛtɔn de ama no na ɔno nso ne sika a ɔde boa no wo bɛ tew ne sika no afi mu wo wie a kakra a ɛbɛka wo wo fa ma no nsam no ansa na wo na na ɛno aba abɛyɛ wo profit ɛhɛn na ɛno nso no sɛ customer fa isi ano sɛ wofa one bag na wɔn tɔn that's uh, two million for one padi uh, eh, that's uh, one bag oh yeah which is eighty six kilo wobɛnya wɔ ika nom no

Ɛyɛ sɛ mesaa so, mɛtumi asa so atoa so bio, asa so adua bio. Nti medua bio a, dɛm mɛdua no, dua no bɛkɔ, bɛdi eh, December to January, na ɛsɛ meba bɛyɛ dɛ, mesa ba bɛyɛ next harvest yi. Ɛna ɛbɛ depɛne asaase no, sɛnea asaase no te. Sɛ asaase no, ebi wɔ hɔ ma, bebi wɔ hɔ ma nkyiri wɔ hɔ nom. Sɛ bebi a sɛ asaase bi a ɛsɛ nkyiri wɔm sɛ no, ne sɛ ne tam bi ɔmo na na ɛsɛ wobɛyɛ. Baa deɛ ɛsɛ nkyiri nim hɔ nom no, sɛ nkyiri nhyɛ da nim saa no a, na sɛ ɔhwɛ na sɛ ɔmo no ɛmboa wo a, ɛno wobɛtumi ayɛ biribi sɛ aburo anaasɛ moko anaasɛ ɛɛ eh, tomatoes anaasɛ cabbage anaasɛ ɛɛ eh, nkuruma anaasɛ bi a gyende mpo deɛ yɛwɔ no season gyende deɛ yɛwɔ no season ɛne once a year ɛhɛn nti sɛ ɛno saa no wopɛ sɛ wɔyɛ no sɛ season no so a wobɛtumi gyende season tam no so na sɛ biribi ani asaase no so a wobɛtumi ayɛ gyende so wɔn sɛ ɛno saa no sɛ wopɛ sɛ ɔha na wo sɛ asaase wura no asaase wura no ɔna obɛtumi aha asaase no dama ɛfiri sɛ ɔmo no government no de ma ɔmo sɛ ɔmo yɛ adwuma wɔ so Ebien sɛ da mese mese papa wɔ de maa me no wanhae ama me ɔno deɛ wanhae ama me ɔse menyɛ menyɛ adwuma wɔ so meyɛ adwuma no wɔ so wie a me ɛka no a meyi so yɛ no me sika a mesɛn no no meyi saa sika fi mu wie a mede mabrɛ no bi na me so mafa bi ɛhɛn ba sɛ wopɛ sɛ ɔhae wɔ bi so wɔn a sɛ wopɛ sɛ ɔhae so a wɔn so wɔn bɛtumi ayɛ dɛn ahae ama wo dɔn bɛhae dɛ ama wo no so ɛbɛdipɛne adeɛ a wokɔ akɔdua no Sɛ wokɔ akɔdua aburo a, ɛno ne price no yɛ different. Sɛ wokɔ akɔdua gyeene a, ne price no yɛ different. Wokɔ akɔdua nkuruma a, ne price no yɛ different. Sɛ nti a meka saa ne sɛ, gye nkuruma sei no ɛkyɛ, moko ɛkyɛ, aburo aburo sei no ɛnkyɛ, ɛnhyɛ da nkyɛ saa. Aburo mfa sɛ that's uh, 75 days na wɔyɛ dɛ wɔayɛ harvest. Ba nkuruma sei no ɛbɛtɛkiw bɛyɛ sɛ bɛyɛ sɛ about ɛm sɛ bɛyɛ three months or four months ansa na wayɛ dɛ baade ɛnfa five months ansa na wayɛ ansa na nsukuma no bɛsan wɔ so nti ɛno nso yɛ kyɛ nti na ɛba nsa na ɔno ɛyɛ a ɛyɛ a ne price ɔmo ma na ɔmo ɔmo ha na ɔmo ma na ɛno kɔ soro kakra machines yi sɛ machines ba ha no mu de ma yɛn a ka me fi sa nka ɛbɛboa yɛn paa na afei bibi sɛ sa saa net wei sɛ so no ne so anka bi a yɛnyɛ bi a na bi a o fama bi a okay Woyɛ adua ne deɛ wowie a yɛakɔ fam net no wɔ hɔ na sɛ yɛbɛhwɛ so yɛbɛbɔ ho ban o oh, wode ahata wowie a wode ama wo nua ɔno nso ayɛ wɔn nso wowie ɔno nso ada mɛyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛboa yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛtumi aka bom na yɛayɛ baako na adwuma no nso yɛ dɛm adwuma yɛtu akɔ adwuma yɛbɛtumi akɔ n'anim sɛ anka yɛwie sɛ anka government sɛ yɛbɛtumi aba wɔn mu sɛ yɛwɔ hɔ nom a Garment no bɛtumi abɛtɔ, wɔn, ɔno ankasa bɛtumi abɛtɔ mo no, ɔbɛtɔ mo no a, na wɔyɛ dɛn, na wɔtua, wɔn, ɔde sika ma yɛn a, wɔbɛtumi ayɛ dɛn, akyekyɛ wɔn de ama restaurant anaasɛ biribi sɛ no, ɛfiri sɛ meyɛ sɛ local rice yɛ wɔn bi a wɔn, ɛyɛ de ankasa ayɛ sɛ foreign rice koraa mpo sɛ, wokɔ Australia, Thailand, China, ɛɛ, aborɔfo wɔ hɔ yɛfrɛ wɔn Thailand, mekaa sɛ some years ago me ne me damfo yɛkɔ Australia kɔtɔɔ seed wɔ hɔ yɛfrɛ no Thailand, wɔn koraa no wɔn, wɔn dua wɔn no wɔ ahanom na wɔde akɔ wɔn kurom. Dɛm mpakyɛ dɛm ka wo tse ma aseɛ. Local rice no wɔn de local rice de fia de kɔ wɔn kurom na wɔn de wɔn ho den de fua de aba ha nom na wɔn de no nso a wɔn de fua ɛna Ghana fo mmom wɔn ani gye yɛn ankasa yɛn de no mmom no yɛ yɛn pɛ yɛn ankasa yɛn deɛ no. Oh ɛkwadwuma yɛ ade bi a ne kwa Nyankopɔn anim no ne kwa yɛ ɔbaako pɛ na ɛkwadwuma yɛ ade bi a me sɛ mɛtumi aka sɛ anka anyɛ ɛkwadwuma na me maame me di n'akyi a ɔbɔ ɔbɔ ho mmɔden sɛ ɔde boa me ansa up to by this time nti ama me aba ɛfɛn sɛ abɛndwuma yɛ ade a me kɔ fi mu anka sɛ me abɛndwuma deɛ Ɛyɛ saa da biara pressure da wo so. But wei sɛ ɛmea me dea. Tam sɛ mehwɛ dɛ sɛ me ho mfa me a, mɛtumi ahome. Mɛtumi ahome. Sɛ me ho fa me meyɛ menya ahoɔden a, mɛsan bɛde aba abɛtoa m'adwuma so. But sɛ woyɛ government adwuma a, ɛno wo ho mfa wo koraa mpo a, gye sɛ yɛbɛka sɛ kɔ hospital. Woyɛ this mistake a, yɛbɛtumi ayi wo adi. but ha de na ɛnte saa. Nti me deɛ anka ka me me nkoa deɛ a, ɛna anka sɛ youth ɛsɛ ɔmo mmɔden sɛ ɔmo dɛ, ɔmo fa ɔmo ho fɛ hyɛ ɛkɔdwuma no mu. Ɛn ɛfi sɛ me nana no ɛno ana tititifoɔ ɔmo a ɛno ana ɔmo yɛ yɛ aa nsa na ɔmo yɛ dɛ ɔmo de boa dɛ Ghana ha mo ankasa no Ghana ha sɛ ɛkɔdwuma ɔmo mbu yɛ ɔmo mbu ɛkuafoɔ no ɔho ɛfi sɛ ɔmo sɛ ɔmo sɛ ɛkɔdwuma ɔmo sɛ ɛde sika nnim ɛna ade nanso no ade no sɛ wo yɛ ade no na sɛ wo hwɛ ne yie yɛ a wo bɛnya sika wɔ mu no wɔn hwɛ ne yie a ɔbɛyɛ dan sɛ wɔnyɛ sika no.

Wohwɛ no yie a wobɛnya. Sisi a government sisi a mmoa a yɛbɛhia sɛ nka one sisi ebi ama aha sɛ machine bi sisi a machine yɛde ma yɛde yɛde yɛ adwuma machine ni ha machine a sisi a yɛde dɔɔ sɛ ebi ni ha bio ebi ni ha sisi a mi deɛ sɛ obi ne deɛ na mi kɔkɔ mi ansa ɔde bɛbɛyɛ de ma mi wɔn na sisi a saa ni nso yɛ baako pɛ. Isi sɛ ha sɛ bi nua. Last me nua wei deɛ sɛ man power. Ɔde asɔn na ɔde yɛ man power. First first first tetetetefo na ɔmo yɛ saa deɛ na sisi ɛnɛ ɛnɛ bi so sisi na egu so yɛ saa wei ni saa. Ɔho nti bi sɛ machine yɛnya machine ha ma ayɛ sɛ hwɛ project ɛso kɔ a ɛsoro ɔnyinaa pɔ ebi wɔ hɔ nom. Nso machine yɛde yɛ adwuma machine ya nti nipa bebree na ɔmo nkɔ ɔmo ɔmo especially ɔmo wɔ ɛsɛ nipa bebree na ɔmo gyae. Ɔho, sɛ bi wɔ mu a ɔpɛ sɛ ɔdua biribi a, ɔyɛ ɔde asɔ, ɔde bɔ tutu fam a ɔwie ansa na wayɛ dɛm adeɛ, wadua no adeɛ. Ɔho, nti nyɛ bi sɛ bi a, sɛ bi a sika fertilizer sɛ ne price ne ba sɛ ɛbɛ fam kakra ma yɛn. Ne yɛn machines wɔ ha ma a, mefi sɛ anka adwuma no anka anka yɛ na yɛ sɛ yɛnim a na yɛgu so a yɛkɔ no no.